For me, I go still say make the woman come outside, make e talk wetin this man do to am because this This man woman wrong. see knife for the man hand. Wahala Yeah. go dey everybody. Make una no talk say make forget wetin the man do. Any na the man wey asie ni no iri eya re Nigeria. That is true. How can you say we should forget about what the man did and let's focus on the children? Who born the pikin? Please, Yeah. everybody, you can help. But Bandiakawa Temata Nyakese Demotion. That is it.

the mommy don say the mommy don say okay i no see friend i no see brother and sister wey come go rescue me for the matter wey dey dp me go house that was many years ago as i come see see struggle come enter the the jam the matter nobody advise me say home is home e no get as e dey be the person that you get you get passport or you get anything you wan get make sure say you dey do something go back home anything can happen anytime any day you Yes. get me so if dem dp person i no dey i no dey even dey pity for them at all i swear to god because na you by yourself you don take cause except the person your new reach naija wey your new reach abroad i mean person don take do how many years for abroad you dey collect money you dey enjoy life normally you suppose to dey do something back home say in case anything happen You understand? You not be from that place. If let me they give you their citizenship, it's not possible say they go see you as one of them. Anything yeah. you do, they can easily collect it back and throw you back home. You get so me I no go support to anybody wants to fit support me I no fit support for two things the man is young take course number one number two he get opportunity to take put things back home for himself you no do based on say if he say nothing dey happen na abroad I born my children so they are they are they are covered you get so many faces wey wan face when dem deep me i no see my papa see mama wey wey rescue me you get so i pity for the children sha o who wan help fit help you get but if as you dey abroad as a person una try to do something back home if no say una no build or una dey save in case anything happen there should be plan b you get that's my advice there should be plan b no matter the document wey you get for abroad

Oja, how well? Because all those kind of things in get away. If my mom has Hello. CJ West, they show me there. Papa Inogie, Yeah. for my own opinion, o, no be even to say make dem donate money for the man. The man go use the money for the children. Yes. That is one thing. Because everybody talk am, if not be say that record leak now, the man that they talk say the woman go sign there for sure and this and this and maybe Yes. you Yes. understand. Not be even to donate the money be the problem. The woman, the man go use the money for the kids.

and the same thing na this man still wan do so after i don still donate money na the children go still be like children wey be say dem no even give five naira mona no dey use eh, eh, mona because of the children see because of the party. children na the children wan chop the na the children na wan give am the money o no be the mona wan give abi the children don reach to get the whole account to handle the money by their self una no dey use be be any small thing because of the children because of the other people go still do you say eh after all i get pikin they go still use because of pikin give me bad no go lie lie e no go they no go ever comot for social media to dey beg eh because another person go still come say eh abeg o mona help me because of my pikin another one go still come mona help me because of my pikin na who na who send una pikin if una know say if una born una no fit build future for una children more na leave them make better people born them because all those una come take dey disturb tomorrow another person go still come and say he get kidney failure another person go still come and say they remove stone for his chest more na donate money Ah, more na still dey remember say people wey still dey donate they still get families they still get family person like me na me i new born me i never dey work me i no come bring small money wey still dey give dey give my pikin now i come dey use am take dey donate every five five minutes for for tiktok abeg make una still dey put am as respect Okay. make una dey put am as respect no be say tomorrow na another person go still come am eh papa nora abeg i see the one wey una do for that man because of my children the new deport the enemy go house make una come do abeg too much of everything is bad That's It's true. too much. We we will still dey donate for una. We still get our own life to still dey plan. we still get children beg make dem suffer o make dem suffer make no be like say one day dem come knack bottle for one person head for this internet eh because it's too much it's too much make that man make make him just go sit down if you know say no fit take care of him children no be we send am pikin make go dey born una dey talk say because of the children because of the children because of the children another person go still come now because of my children i new born e just still be like that one wey you wey you help that day nana that ishan girl wey dey deport from germany go house with you i never see that lady come back again now come tell you say ah una do well or even do am like three times we go come really know say okay really appreciate the money wey dem donate for am the moment you don give dem money they don go be that one you no go like like see them again abeg o mo na stay una house Nigeria people see our mama dey Nigeria dem no be everybody you see dey live fine mo na join dem dem no die mo na no dey come here dey say mo na donate because of the children eh na my opinion be that one because no be the children go chop the money. See me. If I no get domo. And I found. If I no get my opinion, be say eh, I know I know say they not support oh. They made they donate the money give the woman, not be the yes. man. But we need to look for the woman first before anything. Uh -huh. Because if they give this man, now this man go see you not doing you. Because man will feel like say they deport and say now the woman go send. so e don fit e don fit put lie for the woman head say na the woman go send na the woman na im make dem deport dem and we no be that one happen no be wetin happen be that one so me i no advise say make dem give that man the money make the children dey with the woman make dem donate the money give the woman uh-huh. na that means you see for inside. okay